Ýolbarsyň gören düýşi. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir garry ýolbars ýaşaýan eken. Ol ýaşaýan tokaýynyň şasy eken. Ýolbars ýaş wagty örän güýçlidi, edermendi. Hiç kim oň aýdanyny iki gaýtalatmazdy. Emma garrandan soň Ýolbarsy diňleýän ýokdy. Ýolbarsyň keýpini gaçyrýan zat ony haýwanlaryň äsgermezligi däldi. Ýolbars öňküsi ýaly aw awlap bilmeýändigine gynanýardy. Günleriň birinde garry ýolbars tokaýa aw awlamaga çykypdy. Ýolbars azyrak aýlanandan soňra olja tapyp bilmän mazaly ýadapdyr. Ýadawlykdan halys bolan garry ýolbars bir çaýyrlykda uklap galypdyr. Ol ýatyrka düýş görüpdir. Ýolbars düýşünde özüniň ýaşlygyndaky halyny görüpdir. Ýaşlygynda ýolbarsyň basan ýerinden ot çykar eken. Iri ýabany öküzlerem ýolbarsy uzakdan görseler gaçyp gidýän eken. Ýolbars bir gün çaýyrlykda ýöräp barýarka, bir keýigiň özünden gaçmaýanyny görüpdir. Ýolbars şol wagt örän açdy. Ol bu keýigi tutup, iýmegi ýüregine düwdi. Ýolbars keýigiň özüni görüp, gorkujyna doňup galandyr öýtdi. Soňra ýolbars keýigiň ýanyna gelip, şeýle diýýä. A-how, keýik gardaş! Sen hassamyň ýa-da garradyňmy? Näm boldy? Näme üçin tokaýyň şasyny görübem gaçmadyň? Keýik, Men hassa hem däl, o diýen garrabam-maramok. Onsoň näme üçin men tokaýyň şasyny göremde Gaçaýyn, diýipdir. Şonda ýolbars, Sebäbi men aç, özümem wagşy bir ýolbars, senem bir gezekde lak-luk ataryn. Keýijek bolsa, Munyň-a bolanok, şahym. Hany synanyşyp bir gör, siz meni asla iýip bilmersiňiz. Ýolbars gaharyna, A-how, keýik, sen ajalga howlugýaň öýdýän, diýipdir. Şeýdip ýolbars bilen keýigiň gürrüňi dowam edipdir. Keýik ýolbarsa düýş görýändigini duýdurmaga synanyşypdyr. Ýolbarsyň muňa gahary gelipdir. Ozalam garny eljuk diýip duran ýolbars, Iň soňky dilegiňi et! diýip, penjesini galdyryp, urmakçy bolupdyr. Keýik bolsa ýerindenem gozganman, ýolbarsyň nähili garşylyk berjegine garaşýardy. Bir tarapdan hem keýik çaýryň iň gowy ýerinden otlamaga başlapdyr. Ýolbars bolsa birden ysgyndan gaçyp, penjesini ýatyrypdyr. Şonda Ýolbars Bu başyma gelenler näme? Ýa sen perişdemi? diýip sorapdyr. Keýik Ýok, Ýolbars aga, men perişde däl. Meň size aýtjak sözlem bar. Meni üns bilen diňlemegiňizi haýyş edýän. Ýolbars Tizräk aýt, az-kem ýüregim ynjalsyn. Ýogsam, meň bar eden işim puç boldy ahyry. Keýik Şu wagt siz düýş görüp dursuňyz. Düýşüňizde hem meni iýjek bolýaňyz. Başa gelmedik iş bolmaz. Aýaga degmedik daş bolmaz. Näme etseňem garrylykdan gaçyp bolmaýa. Ine, garrylyk seňem başyňa geldi. Emma siziň muny boýnuňyza alasyňyz gelenok. Ýolbars, Hä-ä. Diýmek bulaň bary düýş-dä. Ýeri onda garnymy nädip doýuraýyn? Keýik, Ýolbars şahym, atalarymyz Oýa tilki ýatan ýolbarsdan müň esse güýçlüdir diýipdir. Siz gynanmaň, bu gün bolmasa, başga gün awuňyz ganly bolar. Ýolbars, Emma men bütin tokaýyň şasy Ýolbars. Men tilki ýaly entäp ýörjek däl. Meň şan-şöhradym tokaýa ýaň salýar. Diňe gep bilen iş bitmeýär. Siz bu pikiriňiz bilen ýaşasaňyz, aljak galaňyz bolmaz, Ýolbars. Dogry aýdýaň, Keýik. Saňa duşanym gowy bolaýdy. Garry atam, Beýikde ýatma, ýel alar, pesde ýatma, sil alar diýipdi. Bu düýş maňa ullakan sapak boldy. Dünýäm giňedi. Mundan soň garrylygam, açlygam meni gorkuzyp bilmez. Şu günden başlap men janymy gaýgyrman soňky demime çenli işlejek. Keýje, siz dogry ýol salgynlyňyz. Ýolbarsa mert bolup, dogry ýoldan ýöremek ýaraşýar. Dogrulyk mydama ähli ýerde öz ornuny tapýandyr.